Федот Потапов аатынан норуот айымньытын дьиэтигэр Амма нэһилиэгин түөлбэлэрин иккардыгар Өркөн өй диэн интеллектуальнай оонньуу ыытылынна. Барыта уон хамаанда кэлэн көхтөөхтүк кытыннылар. Нэһилиэк олоҕор-дьаһаҕар, дьаһалта үлэтигэр-хамнаһыгар түөлбэлэр төһүү күүс буолаллар. Бу туһунан түөлбэлэр кытта ыкса үлэлэһэр Василий Иннокентьевич Слепцов иһитиннэрдэ.

төрдүс уонна бэһис буолбут сыл түмүгүнэн түөбэлэргэ сүүсчэ тыһыынча эмиэ премия курдук көрөллөр. Ити харчылары олохтоохтор түөбэ бэйэлэрэ быһаараллар, туохха туһаналлар, основной благоустройство түгэр туһаныахтаахтар. Бильярд буолбута аҕа дьэргэниттэн бастакы тэрээмит, хабылык хаамыска буолбута уонна мас тыа мас сааһаннаһына буолбута. Уонна бу көлөй буолла. Сыл ытыыта буолбута. Уже биэс күрэх буолла. Ол түбүгүнэн элбиит иһин курдук эристен иһэллэр күн бүгүн тэтим уонна алаас жөрдө. Баста иккис метсин олох ара теңе быдьаһа жаллар. Тыһыл бүтүүтэ ити барта түмүккэ такка болла же. Уна сарыл төбө куанук тыкыжар саарга төбө үчүгө хоос күнүк төбө куана уата уона быйыл бу муона төбө үрдө өшөдүк күскэ тәйэннээктик кимиллээктик киистэһдер Төрөөбүт дойду историятын билэргэ, билиини-көрүүнү хаҥатарга маннык күрэхтэр олус туһалаахтарын туһунан Тэтим түөлбэ капитана Михаил Юмшанов бэлиэтиир.
Үчүгэй буолла ди. Маннык улахан даатаҕа сыһаннаах онньу болара.
Бэл сүрүн хәңәралла. Отын историяны оғырдықпытын хәңәребін, аха. Для жүдік рынымде. Ата.
Чүгэй, аха.

Ити Федот Потапов аатын хас сыллаах халбытын холобур күн аайы манна сылдьабын, ити аан аттынан ааһабын, күн аайы киирэбин, аны өйдөөн көрбөтөбүн. Блин уже биллаамт холобур инник. Хас биирдиги хиитугара элбэҕи бэйэтигэр ылбыт олус. Үгүс дьон сэҥээриитин ылбыт оонньууну Федот Потапов аатынан норуот айымньытын дьиэтин уусурун халайааччыта Фёкла Санникова хаһыс да сылын үрдүк таһымнаахтык ыытар. Бу оонньууну Индиктанай оонньууну иккитинчи он төрт сылтан ыытабын республикабыт бэлиэ дааталарыгар олоҕураммыт уонна бу Амма нэһилигин түөлбэлэригэр быйыл былырыыҥҥаттан хаҥалаан ыытабыт ол курдук бу иккис оонньуубут буолар бу иннинэ булана норуоттар сомоҕолоһорун күнүгэр ыыппыппыт уонна бу быйыл былаана республикабыт үс сыллаах үбүлүөйүгэр уонна Аммабыт солобуодата үс сүүс сэттэ сыллаах үбүлүөйүгэр анаан оҥордубут. Быйылгы оонньуубутугар бастакы миэстэни тэтим ылла. Уонна иккис миэстэни алаас түөлбэ, үһүс миэстэни Мона түөлбэтэ ылла. Ити курдук барыта алта түһүмэхтээх күрэххэ хамаандалар билиилэрин-көрүүлэрин тургутан, үөрэн-көтөн тарҕастылар.